Сэрии сылыгар оттон мин кыра этим. Хаһыам эбитэ буолла. Ахтам иҥинэ эбитэ дуу, биэһим эбитэ дуу. Онтон ол сэрии кэ- ээ ол дьон барбытын кэннэ арыый обургу буолуубутугар оттон дьэ били бурдук ичигистээһинэ, оҕуруокка уу кутуута, онтон арыый обургу буолуубутугар бурдук ичигистээһини олох түүнү быһа ырытыннара кө- көстүөк буолуо диэри дьаһайдаллар Бааһынааны бары кэритэллэр этэ. Ол ичигэстээммит туохха, ыскылаакка туттарар этибит. Онтон ол арыы бургу буолуубутугар аны уото тартараллар этэ. Онно уһун сайыны быһа икки атах сыынньа сыдьыыппыт атахпытын хатырыктыйаны быһыта баран уол хаан оҕуолу иһиллэр оннук атахтааччыан ууга киирэммит буустаах ууну кэһэ сылдьаммыт От хостуур этибит ууттан, ол таһааран кууттан от кээһэр этибит. Онтон ол кэнниттэн сааһым хаһа эбитэ буолуо билбэтим. Икки сылы быһа дьаам сүүрдүбүтүм. Дьаам диэн хампа тааһаҕар бөтүҥ, онтон бөтүҥтэн Сааһахар хампа уурдук киһи иллэҕин барытыгар. Ону ол кырам бэрт буолуоҕа иллибит киһим аппар бэйэтэ аппын бэйэтэ ыҥыырдаан баран акка үтэн биэрээччи уонна атын-быатын туттаран баран аартыгым диэки үүрэн кэбистэ онно уурда олорбутунан кэлээччибин. Оччолорго саас быракаан муостата суох Көннөрү байхал уу ону ол атын мэйэ бэрт буолан кини харбаан тахсааччы. Ону мин ол ыҥыырга туттан эрэ олорор буолла.
Сэриигэ барбыт дьоннортон кимнээҕи эбит өйдүүн да бараары сылдьар дьоно? Сэриигэ бараары сылдьар дьоннору чуоккай сырайдара бу баар диэн мин өйдөөбөппүн кыайан. Онтон сэрииттэн бааһыран кэлбит дьоннору өйдүүбүн ити Прокопьев Егор Михайлович диэн киһи икки сиринэ улаханнык бааһыран биирэ түөһүн көҥүттарбыт этэ дьөлөттөрбүт этэ уонна аҥаар илиитэ эрбэҕин туураттарбыт этэ ол да гынан кэлбитэ кэлэн баран туох сүүһүгэр биригэдьиирдээбитэ Онтон ол кэнниттэн оскуолаҕа үөрэнэрбит саҕана Харатаайап Игнатий Иванович кэлбитэ, оскуолаҕа, оскуола испедиция буолбута. Киһи үөрэнэрбит саҕана аспыт таҥаспыт суох этэ, ол дьиэбититтэн таҥаһы аҕалар кыахпыт суох, онон тугу кэтэн сордоно сылдьарбытына уонна кэлэн түстүбүттэ уурдубутугар этибит. Хаптаһын ороҥҥо Уонна ол Игнатий Иванович кэлэн сэбиэдиссэйдииригэр сэрии бүппүтүн кэннэ бүттэҕин утаата буолуо. Туоҕу синиэл матырыйаалыттан суорҕан диэн биэрбиттэрэ чапчар аас буоллаҕа дии уонна матараас хаата ону кытта сытта хаата биэрбиттэригэр ферма кыбытыттан бараммыт от симинэн кэлэн санаабытыгар ол саҕа үчүгэй таҥас суох ордук этэ окко ол от үрдүө сытарбыт сылаас баҕайы курдук онтон Онтон арыы улаатан бараммын ыы сугай сүөһүгү үлэлээбитим икки ыһылы кыайбат быһыылаах. Онтон аны дайааркалаабытым. Ол дайааркалыырбар буоллаҕына били Прокопьев Дьөгүөрүм онно да биригэдьиирдии сылдьар этэ Биирдэ холкуоска бүтүн быраһыылап холкуос үрдүнэн үс доярканы бастыҥ доярка гыммыттара онно Дьаакыбыла Маарыйа Тыыйа бастыҥ доярка этэ уонна Харатаева Аатын умнан кэбистим. Эмиэ бастыҥ доярка буолта. Ону кытта мин, ону буоллаҕына ол бастыҥ дояркаҕа премейбит буолуоҕа кирзэбэһаппыкытыыр буттар этэ. Оччолорго ол этэрбэстин ураты таҥаспыт суох ол кирзэбэй саппыкыбытын тыырдаран оттон саамай үчүгэй дьоннор бии буолуу быһыылаах ону ол Өрүүнэ диэн этэ ол Харатаева Өрүүнэ ол Өрүүнэлээх Маарыйаҕа аҕалан биэртэ хаппыкыларын онтон миэним буолла аҕалбатах этэ ону адьахайдык хомойбутум аҕалбатах диэммин онтон эппитэ атаххын көрдөр эрэ диэбитэ ону Онно харыытыып үлэлээхпин, ону чочос гынан көрдөрбүппэр буоллаҕын, оо атаҕым да буолуо дуо диэбитэ, ол отут биэстээх алталааҕа кэтэр киһи атаҕым кырдьык кыра буолла. Онтон били хаппыкым түөрт уон үстээх эбит, ол иһин аҕалбатах. Одуойун нөҥүө күнүгэр сүкпүтүнэн хампаҕа сатыы баран илдьэн Рыбковка ол оту Тахталаахха атастаһан аҕалбыта. Онон дьэ сүрдээх үчүгэй, онтон үчүгэй хаппыкытааҕар ордук күндү таҥаһы ол бастыҥ доярка буоламмын ол кэппитим. Дояркалааппар хаамай туоҕум ол этэ бастакы бириэмийэ. Онон өйбүттэн тахсыбат.
Кэлэ көлүөнэҕэ тугу баҕарыаҥ этэй? Оттон кэлэр көлүөнэлэр барахсаттары ол биһиги курдук хараҥаттан хараҥаарды биирдии туораах бурдугунан сигэстии иһиллибаталлар ханнык уонна икки атах сыынньаах атахтарын хаана оҕуолуу иһиллэр буолан ууну кэһэ иһиллибаталлар ханнык Күннэрэ куруук сырдык буоллун, халлааннара куруук ыраас буоллун, саамай кылаабынайа дьоллоох эрэ буоллунна, доруобай буоллун. Уонна ити билиҥҥи олоххо үлэ, үлэлиэххэ наада, үөрэниэххэ наада. Биһиги эбит Ирина Васильевна уонна аҕабыт Михаил Андреевич Харалаампьептарга биһи сэрии, сэрии хаҕана түөрт оҕо хаалбыппыт, Митрой отудаҕас сыллааҕы саамай улахаммыт, онтон мин түөрт уһуллааҕыбын, Полина Михайловна түөрт уон биис сыллааҕы, онтон биир кыыс оҕо аҕабыт барарыгар биир кыыс оҕо төрөөбүт этэ биирийдэ. Ол биир ыйын ааһан баран өлөөн, этэ көрүүтэ ситэ да куһаҕан буолуо, биһинэбит күнүстэри түүннэри хоккуосула тигэр, от охсуута буоллунат, мунньуута ол кээһиитэ буоллунуттан туох үлэ баарынан түүннэри-күнүстэри үлэлиир. Онон оҕону да кыайан көрбөк буоллаҕа дии. Онно эбэлээх эһэбит оттон в общем эбэбит диэҕэ эрэ хаалар буоллаҕа дии. Ол эһэбит даҕаны ол холкуос үлэтигэр түүннэри-күнүстэри сырыттаҕа дии. Биһиэхэбит түөрт уон сыллаахха барбыта эриигэ. Түөрт сыллаахха барбыта биһи буоллаҕын Тамалакааҥҥа эбэбитин, эһэбитин уонна ийэбитин уонна саҥаспыт Павел Петрович кэргэнэ Лена Гаврилованы кытта барыта биир тиэргэҥҥэ биир тиэргэн олорбуппут саҥаспыт Лена Гавриловна бэйэтэ туһунан дьиэлээх этэ биһиги эһэлээх эбэбитин кытта бэйэбит туһунан олорбут буолуохтаахпыт оттон мин өйдөбүлбүнэн диэн Улаханы түгэтүөх мин онно мин биһаҕам сэриигэ барарыгар төрдүөнү сыллааха үстээх оҕо буоллаҕым дии. Уола баран дьэ сэрииттэн кэлэригэр мин хайдах эрэ түүрбүт курдук өйдүүбүн. Дьэ бүгүн аҕабы бүгүн аҕаҕа кэлэр үһү диэн тиэмэҕэ хайдах эрэ түүр киһи түһээн түүр түүр кылааччы дии. Оннук арай ити пиэрмэ тоҕор үрдүк сыыр баар этэ. Ол сыыртан биир маҥан аттаах киһи аллара түһэн эрэр. Дьэ, ол аҕаҕыт, аҕабыт иһэрдиитий, дьэ, уолбут иһэрдиитий, дьоммут бары таһырдьа таххыбыттара. Онно биһи тахсыттахпыт дии, онно көрөбүт дьэ, бу. Ону көрөн мин сыыртан түһэн эрэрэ. Ол аата аҕам ол сэрииттэн кэлбит. Сэрииттэн кэлэн баран, биһи аҕабыт оттон эмиэ арааһынай үлэҕэ үлэлээбитэ. Noloговой Аганинан диэн, иин диэн. Онтон биһиги оскуолаҕа киирэрбит саҕана бу бу эбэҕэ көһөн кэлбиппит бары эһэлээх эбэбит ынтах хаалбыттара онтон эбэбит өлтүн кэннэ эһэбит эмиэ биһиэхэ кэлбитэ манна кэлэммит оттон биһиги начальнай оскуолаҕа нуул кылаастан саҕалааммыт үөрэннэхпит дии он мин буоллаҕына Алтонь сыллаахтан бэтэринээрдээбитим, пенсията кыахпардыы бүөт пещеринэн Полина Михайловна буолла медсестрала курстарын бүтэрэн сестра буолбута, ол кини тубдиспансерынан иҥин үлэлээн баран манна дойдутугар тыа атаххан балыыһаан үлэлээбитэ, онтон кэнники детсадка үлэлээбитэ. Митра Дмит Миитэрэй буоллаҕына, эмиэ техникуму бүтэрбитэ, булт техникубун, онно кини пушняк буолан үөһээ билбиннэн бэххайааныскайынан үлэлээбитэ. Сөптөөр да иһэттэ сыллаахха Павел Михайлович төрөөбүтэ, онтон биоһун икки сыллаахха Александр Михайлович, онтон хаамай кыра кыыспыт Акулина Михайловна биоһунньук сыллаахха төрөөбүтэ. Так, Павел Дмитриевич, отто пенсия атаккар дылы Сопхуос бастыҥ суопарынан үлэлээбитэ, дальний рейс каһыйдар суопар этэ. Оттон Александр Михайлович кинематография эстиэрдила кинемеханикинен үлэлээбитэ. Эми үчүгэйдик үлэлээн үчүгэй ахсааннарыгар сылдьыбыта. Окулина Михайловна эмиэ пенсияҕа тахсар дылы аҕатын курдук атыы-эргиэн тугар үлэлээбитэ. Онтон пенсия таххабыта, билигин да үлэлии сылдьар саха анабаарга сибэкки үүннэрээччи. Оннук биһиниэлээх аҕабыт биһиги үөрэхтээх ыал буоларбытыгар күүс-көмө буолан олохпутун оҥорсубуттара. Онон биһиги дьоммутугар муҥура суох махталлаахпыт. Кинилэри, кинилэр туохтарын салҕааччы сиэн бөҕө, хос сиэн бөҕө элбэх олор бары бу Саха сирин туохтарынан үлэлии үөрэнэ сылдьаллар. Онон биһиги Ньиэлэ аҕабытыгар Улахан диэн сүгүрүйэбит кинилэргэ махтанан.